Pan wyt ti'n gweithio fel newyddiadurwr, un o'r pethau ti'n dysgu ar ôl ychydig yw taw cyd-destun yw popeth. Yym ac yym felly fi'n credu bod e'n bwysig jyst i i i i gofio lle ni 'di cyrraedd ac o le ni 'di dod. Un o'r pethau 'swn i'n gweud yw bod pan ddechreuais i fel newyddiadurwr bron 30 o flynyddau nôl, jyst cyn bod S4C wedi dechrau, bod 'na dri darlledwr difrifol yng Nghymru, HTV, Cymru, bbc, Cymru, ac Espenwrec, ac o'n nhw i gyd tua gydradd, o'n nhw, o'n nhw, o'n nhw'n gydradd o ran eu statws, o ran fel o'n ni'n, fel o'n nhw'n gweld ei gilydd, fel o'n nhw'n ystyried eu rôl nhw yn, yn y gymdeithas. Yym. Ond yn anffodus, dros y cyfnod 'na, y 30 o flynydde, mae'r sefyllfa 'na wedi newid yn ddifrifol. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae HTV Cymru, neu ITV Cymru fel mae'n cael ei alw erbyn hyn, Yn um, a pale shadow of its former self. Um, a mae hwnna'n drist iawn. Oedd, oedd yn arfer bod yn ddarlledwr a benig o rymus ac yn y benig o Gymraeg. Fel canlyniad, I hynny, mae bbc Cymru wedi newid yn yn syfrdanol yn y ffordd mae'n gweld ei hunan yym ac yn y rôl mae'n chwarae yng Nghymru. Erbyn hyn yn fwy fwy yy mae bbc Cymru wedi troi i chefn ar wneud rhaglenni Cymraeg. ac wedi troi yn fwy fwy i fod yn ddarlledwr sydd yn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer y rwydwaith, sy'n wych, ond nid yn y bôn dyna beth mae rôl y bbc i fod. Yym, mae'n drist iawn. Yym. Ond fel cynlyniad, o'th hynny tan yn ddiweddar yn gadel ni gyda Esther yr Ec fel y prif ddarlledwr o'dd yn cynrychioli Cymreictod yng Nghymru ac hefyd yn cynrychioli y diwylliant Cymraeg. Ond oherwydd y ffaith bod y ddoi arall wedi dirywio, oedd e'n gadael Esperec mewn sefyllfa arbennig o wan, oherwydd oedd e'n agored i ymosodiad, ac mae'r ymosodiad 'na, fel mae'r undeb e wedi bod yn proffwydo am sbel, mae'r ymosodiad 'na wedi dod. Ac mae 'di dod fel llawer mwy o ymosodiad nag o'n i'n disgwyl a weud y gwir. Ond oedd 'na bobl Mae yna bobl sydd wedi mynd yn genfigennus iawn. Uh, Mae yna bobl sydd wedi bod yn llygadu arian es pedwrec a wedi bod yn meddwl dylen ni gael chydig bach o'r sian yma, oherwydd fod yn Saesneg mae'r raglenni sydd i gael wedi lleihau a wedi lleihau o ran arian ac, ac o ran oriau. Mae S4C wedi dod yn darged. Um, ac i ni wedi gweld nawr bod y DCMS wedi symud yn erbyn Esbyrnrec er mwyn, sa er mwyn safio arian, am resymeg gyfan gwbl yn ymwneud ag arian, um, ac wedi wneud ymysodiad nid yn unig ar cyllideb Esbyrnrec, a felly ar ansawdd rhaglenni Esbyrnrec, ond hefyd wedi, wedi uh, symud yn erbyn annibyniaeth Esprebrec, ac mae hynny yn ymosodiad uniongyrchol ar ddiwylliant Cymru. Yn natur y penderfyniad gan gan y DCMS, y Department of Culture, Media and Sport, um, yn dangos, wedi dangos anwybodaeth ac wedi dangos herlligrwydd. Um, ac, ac yn ogystal, Mae'r peth yn ymosodiad ar y bbc, oherwydd maen nhw wedi troi y bbc i fod yn rhyw fath o was bach i'r Llywodraeth, wedi troi y bbc sydd i fod yn yn gorfforaeth ddarlledu annibynnol, Yym, i fod yn rhyw fath o cwango. Quasi-autonomous, non-governmental organisation. Yy, ac mae hwnna'n drist iawn, ac yn ymosodiad ar ddarlledu eto. So mae 'na, mae 'na ymosodiad dwbl yy wedi bod yn ddiweddar ar ddarlledu yng Nghymru. Yym. Ac yn anffodus, dwi'm yn meddwl bod fi'n mynd yn rhy bell i weud bod mae'r bbc, trwy wneud hyn, wedi trywanu Espen Rec yn ei chefn. Yym, nawr, dyma ddau gorff darlledu cyhoeddus sydd i fod i gefnogi'i gilydd. sydd i fod i gydweithredu ac sydd i fod i, um, i gyd-drefnu darlledu yng Nghymru a cynrychiolaeth o, um, o ddiwylliant Cymru. Ond yn anffodus, mae'r BBC wedi rhoi hunan mewn sefyllfa lle Dyn nhw ddim, yn y, yn y, yn y, yn y natur, yn y weithred yma, dyn nhw ddim yn, yn, yn cyflawni y rôl yna. Um, ond i fod yn deg, um, mae, mae cymdeithas ddinesig yng Nghymru, y civic society, wedi gadael i'r fath beth i ddigwydd. Uh, uh, I ni wedi gadael, mae pobl falle dros amser a falle, falle bod, bod hyd yn oed yn un debe ychydig yn eog yn hyn o beth, i ni wedi gadael uh, y sefyllfa yma ddatblygu oherwydd bod ni wedi teimlo, tan yn ddiweddar, bod pethau yn saff yn nwylo y DCMS. Yym, ac yn y gorffennol, o dan wahanol llywodraethau, mae'r system wedi gweithio. Ond erbyn hyn, wy'n credu bod un o'r pethau, ac i ni wedi bod yn trafod e heno, uh, uh, bod rhaid edrych o'r newydd ar y system o sgrwtineiddio darlledu yng Nghymru. Yn amlwg, dyw'r dyw, dyw ffordd mae ma, uh, uh, DCMS wedi gweithredu ddim bellach yn, uh, yn gynaladwy. um, ac mae rhaid i ni edrych ar bwy sy'n gyfrifol am sgrwtineiddio. Mae rhaid i ni edrych ar y cyrff sy'n gyfrifol am reoleiddio, sef y BBC Trust o ran y BBC, ac o ran awdurdod Esperorec, achos maen nhw yn amlwg wedi methu. Hefyd, uh, bod rhaid i ni edrych o'r newydd ar y system o reoleiddio, a mae rhaid, yn ed mae rhaid edrych ar y system o uh, atba gyrff uh, gwleidyddol. Uh, Mae'r ma, ma uh, corfforaethau yma i fod yn atebol hefyd yn y pen draw. Mae y dywediad yw yn efo, the price of democracy is eternal vigilance. Dwi'n meddwl bod wedi cael hwnna'n iawn. Ond, um, a falle bod ni wedi gadael yy fel cymdeithas yn Gymru, ni wedi ga- ga- yy ni wedi gadael yn, yn llygad off y bêl fyna. Um, ond fel dywedwyd ar y dechrau hefyd, fi'n credu bod ni'n goffod rhoi hyn mewn rhyw fath o gyd-destun yy lletach, oherwydd y ffaith bod yym mae'r mae'r ymosodiad yma yn ymosodiad ar y sector gyhoeddus. Mae yna... Mae'r Llywodraeth wedi gweud bod yna argyfwng ariannol. Doedd dim argyfwng ariannol yn y sector gyhoeddus. Oedd yr argyfwng ariannol wedi cael ei creu gan y, gan y system fancio. oedd ddim wedi cael ei reoleiddio yn iawn, sy'n dod â ni nôl at y cwestiwn o reoleiddio. A beth sy'n digwydd nawr yw bod mae, mae Llywodraeth yn San Steffan wedi gweud bod rhaid i ni, y cyhoedd, talu trwy ymysodiad ar ein, ein gwasanaethau cyhoeddus ni, a sawl lefel, addysg, iechyd, tai, ac yn y, yn y cwestiwn, yn y cyswllt yma, diwylliant, bod ni'n gorfod talu am fethiant y bancwyr. Ac o beth ni'n gallu gweld wrth gwrs ar hyn o bryd, dos dim ymdrech yn y bôn i, i dinhau, i gryfhau y reoleiddio ar y, ar y, um, y sector bancio. So, os oes 'na rywbeth yn gyffredinol fan'na, fi'n credu bod isie edrych ar y holl, y holl gwestiwn o shwt 'yn ni'n reoleiddio yn cymdeithas ni, shwt 'yn ni'n reoleiddio darlledu, shwt 'yn ni'n reoleiddio, reoleiddio bancio, um, ac um, sy'n ni'n gweud bod mae'r undebau wastad wedi dadle bod hyn yn allweddol, bod rhaid i ni gwestiynu ein cymdeithas, bod rhaid i ni, bod rhaid i ni ofyn cwestiynau ynglyn â fel mae'r gwasanaethau yma yn cael eu rhedeg, a, fe, a, a, a fel mae'r economi yn cael ei rhedeg, a bod y, a bod y penderfyniadau yma yn atebol. Um, yn ola, um, dim ond i atgoffa yn hunan, bod Esperorec yn Sianel arbennig. Yym, yn wahanol i bob sianel arall yn y wlad ma, neu yn y Deyrnas Unedig, beth bynnag, dyma oedd yr unig un oedd wedi cael ei chreu oherwydd protestiadau torfol, oherwydd ymgyrch, ymgyrchoedd uh, gwleidyddol, yn yr ystyr ehangach o'r, or gair, oherwydd y ffaith bod pobl wedi mynd mas o'r ystrydoedd a wedi gweud mae diwylliant ni yn heiddi gwell. A beth sy'n ni'n Ac mae'n bwysig, oherwydd ar hyn o bryd, wrth gwrs, beth mae gwleidyddion yn gweud yw bod maen nhw eisiau ail-sgwennu'r hanes na, Maen nhw eisiau wipo y llechen yn lân, a maen nhw eisiau gwaed na, na, ni sy'n penderfynu beth ych chi'n cael. A wy'n credu bod ni'n goffa cofio bod yn y lle cynta, pobl Cymru oedd wedi gwaed bod nhw eisiau S4C.